Inselmulkom għal shooter kif intom ħbib tiegħi! Isek Peter tal-Easel għajfi, dak dak kif inkollu sejra, kif intom ħbib tiegħi! X'tagħmel ngħidilhom edewa, għajdu x'ngħidilhom. Le, jekk taraw xi ħaġa interessanti batunna fuq shooter@danusan.com. Isma. Aw. Nisab inkwetat ħafna. Għax jena ma nafx il-kelma microplastics. Ah, ġiri smajt. Issa, ah. jena ħsibt li jekk noqogħdu attenti bir-riċiklaġġ u hekk ħan naqsu il-microplastic. Sewa. Issa, tajjeb ta' ġifieri naqsu. Mhm. Però ġimgħa kont qed naqra artiklu u kien ah. hemm kien qiegħed jgħid illi il-ħwejjeġ, il-ħwejjeġ li naħslu, meta ma jkunux magħmula minn materjal illi huwa biodegradable. Mhux naturali, mm. mhux naturali, mm. dan l-ilma tiegħu jerħi 35% tal-mikroplastik li nsibu. Fil-bahar. Fil-bahar. Għajem morru l-ura zmin kavallir bl-armatura, xkiju ma jkunix dal-problemi. Għavolja, jek tit inkompli nafas fuq il-ferita, 28% tal-microplastics li jinsabu fil-baħar, taf minn fejn ġejjin? Minn kull break li nieħdu bit-tajers tagħna, għaliex meta tieħu break terħi l-microplastics, bix-xita, bir-riħ u hekk jerġa' jispiċċa kollox fil-baħar. Taf x'inhi s-soluzzjoni? Le, x'inhi? Ma nafx. Imma qed ngħidlek inkwetat ħafna. Però qed naqgħu daqsxejn heavy kif jgħidu. Ejja mmorru fuq xi ħaġa iktar liġġiera. Ħa nintaqgħu miegħi mal-furban! Number one! Legali li torqod fil-karozza jew le, tista' jew ma tistax, tlaq naraw. Suppost torqod għalija ġo sodda dar. Naħseb legali u. Taħseb li tista'? Mawx liġi. Jiena naħseb li mhux eh, legali. Legali, nara jiena. Għamel li trid. Eh, eh, li trid għamel imma taħseb li legali, ġifieri nistaqbad u nidħol fil-karozza u norqod hemm jien legali. Le, naħseb. Mhux legali, mela ma tistax. X'taħseb inti? Jiena hekk naħseb. Jekk m'għandekx fejn toqgħod, fil-karozza jkollok toqgħod. Ifhimni, kieku jkolli nagħżel jiena legali ngħalija. Sens. L-opinjoni tiegħek. Legali. Taħseb li tista' tolqod fil-karozza skont il-liġi? Ma naħsibx li tista' jien. Ma taħsibx li nista'. Ora ħa nara xi l-avukat. Grazzi, ġurnata tajba. Jekk persuna jasal li jorqod fil-karozza tiegħu, sinjal li mhux għaddej minn żmien faċli. U l-leġiżlatur l-intenzjoni tiegħu mhijiex li jippenalizza dawn in-nies. M'hemm ebda liġi li tgħidlek ma tistax torqod fil-vettura tiegħek. Però jekk wasalt dak il-mument, mur sib l-għajnuna ħabib. Hawn min jgħinek. U dak kien il-furban number one, jekk tixtiqu tkunu tafu jekk xaġa is legali, jew illegali. Ibatulna. Ibatulna jew WhatsApp, jew kella Amen. Illum taf ġurnati? Il-ġurnata ta'? Illum hija l-ġurnata tal-poeti mnejkin. Eh? Ġvi dawk li assolutament ma jafux iqablu jew jagħmlu ah, poeżija. Minnhom hawn minnhom illi t-talent tagħhom jippruvaw jitfaħ fuq il-Facebook, social ah, media, eh, eh, u anke fuq is-Santa tal-Mejtin, ġieli. Għalafx ma jaqalafx. U jiena ħan iċċelebraħ dal-jum, ara kif. U jiena, biex inkun naf jekk il-Maltin jinqalgħux jew le u niċċelebraw dal-jum kbir tal-poeżija imnejka, ħa nippruvaw inqabblu din il-poeżija. Mela jien ħa ngħidilhom kemm hi sabiħa din il-ġurnata u huma jridu jkomplu. U għandi l-ewwel wieħed hawn wara. Jane, illum hija ġurnata importanti tal-poeżija. Mela jiena jekk ngħidlek, ara kemm hi sabiħa il-ġurnata, inti ħa tgħidli. Tajjeb biex issajjar ħafna patata. Bravo! Ma mhux il-ġurnata tiegħek. Kemm hi sabiħa il-ġurnata? Kun tuf tarafha. Mhux tajba ma l-ġurnata tiegħek għax illum il-ġurnata tal-poeżija mnejka. Inti m'intix poeta żgur. Le, u inta għaddajjes. Mhux hekk għaddajjes naqalaw. What a beautiful day! Yes. What is hot? What a beautiful day! Yes. What a beautiful day! It's a good day I think. It's your day. You know why? Because today it's bad poetry day. So if you don't know poetry, it's your day. Good? I don't know poetry. Good. Kemmi sabiħa il-ġurnata. Meta nbiħ ħafna. Meta taqbel ma' ġurnata. Ma' xorta ġurnata tiegħek. Eh. Iġvi jaqbad fi xkum minn daw, iftħu ċelebra, xejja l-ġurnata tal-poeziji mnejki. Tajjeb, għax ma tiqalax. Min fejn? Mill-Eġittu. Mill-Eġittu, ejja. Għajd li poezija bl-Eġizzjan. Malta ħanina ħobza u serdin. Bravo, qed tara dak, bravo mela int. U dak kien kollox għalikom, sinjuri, narawkom għada. Ciao. Għada, għada, ma nxiex taqbel għada. Grada. Għalek tajjeb.